Laslaman-nwen ay at tmurt. Ma ur ɣellteɣ ara, lweqt-agi unebdu d lexrif, Lweqt mi tesserɣayem adellas d lemluk-nwen, iwakken ara yezdig akal uqbel ara tkerzem ad tzerɛem i tamegra n useggas i d-iteddun. Times tewɛer mi ara tecɛel tizgi d lɣaba mebla leḥsab, lameɛna deg ufus n win yessnen ad yeḥkem fell-as. Times tṣelleḥ ad tṣeffu, ad tessenger ayen ur nelha ara. Ad cfun kunwi ttḥessisen lḥad iɛeddan akken heddreɣ-awen f lḥekma Ṛebbi ɣef yiwen lǧens idɛan. Ṛebbi iceggeɛ-asen ajṛad, iččan lfakya n tmurt-nsen. Iceggeɛ-d imiren aḥeǧǧaǧu n tmes, iserɣan tmurt-nsen. Ajerad d times, i sin d lmital usengar d texsart d lḥekma Rebbi ɣef ddnub. Acḥal d abrid i ddunit n bunadem isefk as i Rebbi ad issenger deg-s ayen ur nelha ara, uqbel ara iɛawed deg-s ayen ilhan. Isefk ad iṣfu ul d tebyiɛ-ines uqbel ara t-ibnu. Ɣef ayagi i d-iceggeɛ Rebbi tikwal lɛatab di tikli lmumen, i wakken ad t-iṣfu. amiger-nni deg sserɣayen adellas. Imiren kan i yezmer Rebbi ad yezreɛ deg wul-is iṣfan, zzerriɛa n lḥeqq, ara yerren lɣella i lɛaḍima-s. Heddreɣ-awen tura ɣef yiwet ṣṣifa n lḥakma, tin yeɛnan lmumen Rebbi. Lameɛna deg lǧiha nniḍen tella lḥakma nniḍen i ttrajun wid yugin ad dewɛen i Rebbi. Di lektub iqedsen ittwekteb akken itett yiles tmes wedlas, akken laḥcic iqquren ixetter deg uḥeǧǧaǧu ara yilin wid yugin lqanun n Rebbi, wid iḥaqren awal n lqaḍ-is. Ɛni llan ass-agi wid yugin lqanun n Ssid Rebbi? Ttilin ɛni wid iḥaqren awal n lqaḍ-is? D amehbul win iqqaren ulac, Si zik ar tura kif kif llan wid iɛefsen ayen yeɛnan Ṛebbi d ubrid-is. Ɣef ayagi, d tidet ayen i d-yenna Yeḥya ben Zakariya mi d-yenna Ters tagelzimt ɣef iẓuran n ṭjur, mkul ṭejra ur nettaru ara lfakya n lɛali ad tettu deg ɣer tmes. D lmital ɣef lḥekem n Ṛebbi taneggarut. Awal n Ṛebbi yessefhem-aɣ-d anwa d wid ɣef ara yeḥkem Ṛebbi di zzman aneggaru. Ddukklen wid ur nettamen ara, yeɛni wid yugin lqanun n Ṛebbi d wid iḥaqren awal n lqaḍ-is. Ddukklen s imaggaden. Igad-agi merra diɣen ddukklen s iqettalen, s zzaniyat, s iseḥḥaren, lkufar, d ikeddaben. Anwa ihi ara imenɛen? Nessen s wayen i ttweketben, ad menɛen ala wid i wumi ttweketben isemawen-nsen di tektabt tudert i izimer Ṛebbi, Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Wid irkul ittɣunfun taseddarit i d-ihegga Rebbi deg Lmasiḥ, ad jerben lḥekma-ines. Aytmaten d tiysetmatin, d lḥaǧa yewɛaren ad d-yeɣli walbaɛḍ deg ifassen n Rebbi lḥi. nteddu akk ɣer wass-nni mi ara yeḥkem Rebbi ɣef ddunit. tazart-is deg ufus-is, ass mi ara yenneḍ anar-is, mi ara yejmeɛ irden si lmexzen, ass mi ara yesserɣ alim di tmes ur nxetti wara maḍi. Ilzem-aɣ ad nḥessis i lmital ara nefhem akk, ama d arrac, ama d imeqqranen. Imken llan kra deg uwen ijerben tmes s lɣaba deg lǧiha n uwen deg unebdu-agi. Tessnem acḥal tewɛer. tjerbem lxuf-nni iceklen ulawen-nwen akken twalam aḥǧaǧ wi teddun ad isebleɛ taddart d uxxam-nwen. Ihi ad tfehmem tamacahut ara wen-ḥkuɣ tura. Luḥuc lɣaba ɛetben deg uzɣal, imi izad lḥal ass n teḥkayt-nneɣ. rewlen ɣer wasif anida ulama neqsen waman, akfan-asen ad swen deg-s. Lameɛna ɣef ttnaṣfa n wass, iṭij yuɣal d azeggaɣ, tella rriḥa n ddexxan, armi jjaɛren luḥuc yennejmaɛen tama n wasif. Siwlen-as i ugerfiw ad yali tignawt, ad iferrez ma tella tmes lɣaba. S leɛqel yuɣal-d s tisɛa. Anɛam i d-yenna. Ata yagi lǧiha ɣer lɣerb tizgi merra tecɛel d aḥeǧǧaǧu. Dɣa yeffeɣ-asen leɛqel i luḥuc-nni. Wa yebda ad yazzel, wa yekcem deg waman, wa yuli deg ṭṭejra ad iẓer ma d ṣṣeḥ ayen i d-yenna ugerfiw. Wiyiḍ qquren s lxuf, ur zmiren ara ad ḥerken merra

Iyyaw a nerwel i Dina Izem, anida ara nerwel i Siǧaw Bucen, a nruḥ ar ẓru-nni ameqqran i d-yenṭeq az aẓerzal yettwalin mbaɛid, ɛni yeffeɣ-ak leɛqel i sin-a inisi? Ataya aẓru-nni ila deg lǧiha anida tekker-d tmes. Berka meččečču isnin-a azger, iyyaw a nerwel uqbel ara yeffat lḥal fell-aɣ.

Ma d ibki-nni iɣaben ur d-irriw ara s lexbar ɣef lxuf yellan fell-as, netta yufa i usawen n yiwet ttejra taɣurast n tizizwa iččuren s tamemt. Iceqqa-yas mi teqqsen tizizwa, iṣebber i wakken ar yerwu tamemt-nni n lɛali, yerna ur yesliw ara akk lḥess-nni lḥwafer luḥuc irewlen, ur yesfuḥ ara ddexxan-nni iɣummen tezgi merra. Ma d gma-s, yuqman zgun fell-as, inuda lɣaci n lewḥuc, iruḥ seg wa ɣer wa, ad ten-isteqsi ma ẓran gma-s. S leɛqel, iẓra-t, yusa-wen deg ṭṭejra. Ay gma i d-iɛeggeḍ, ṣub sihin, ila lxuf fell-ak. Ɛni ur teẓriḍ ara akken iṭṭulem yiṭij s ddexxan n uḥeǧǧaǧu iteddun armi d ɣur-neɣ? Icqa-yi, i s-iǧaweb gma-s, aql-iyi ur yuɣ wara. Ufiɣ tamunt-agi ameck-itt. Ur tt-ṣubbuɣ ara, armi tt-ččiɣ akk. Gma-s iḥelli-t, yeqqim dinna, yettmeslay yid-s i nnefs n ssaɛa. Lmeɛna, awah! Yugi ad iḥessis gma-s. Iqqim ičča tamemt-nni, Mebla ma d-yerra s lexbar ɣef lxuf yellan fell-as. Ibki-nni iḥellen i gma-s ad yettaxer seg wayen yessefraḥen wul-is, ad yesselk iman-is. Yuɣal ɣer lɣaci n uḥuc, idda yid-sen armi wwḍen ɣer taseddarit n weẓru-nni ameqqran. S leɛqel bdan ad awḍen wa deffir wa. Wa deffir wa ikcem iddurig tasmuḍi ilan s ddaw uẓru. Tazmert-nsen tfuk. Lameɛna yecqa-yasen imi ttuselken seg uḥeǧǧaǧu-nni i ten-itebɛen, aḥeǧǧaǧu-nni ireqqen yesseblaɛen lɣaba merra. Iḍ-nni ṭṭsen ɣef yiwen umzuxx. Ulawen-nsen thennan.

Acu d lmeɛna n tamacahut-agi? Tɛeqlem? Kunwi ay arrac, kunwi yellan d imawlan-nsen, tessnem akken iqerreb lweqt mi ara yeḥkem Rebbi ɣef ddunit, yak? Yettwakteb ad d-yas wass-nni mi igenwan ad xeffun s lḥess ameqran, leḥwal ireqqen ad fsin, lqaɛa d lecɣel-is akk ad d-ḍerren. Ad ḍerrun leḥwayeǧ-agi merra, axaṭer yessefk-as i Rebbi ad yeḥkem ɣef ddunit i t-ittun. Tilin wid itebɛen abrid n snasagi amzun ulac lxuf fell-asen, amzun ulac Ṛebbi, ikerhen lbaṭel. Netta ittwali ayen ilan deg ddunit, issen acḥal n medden i t-ittun, yugin ad aɣen lumur-is. Lḥemdullah nessen Ṛebbi d aḥeqqi diɣen, ḥennin, d ṛṛaḥim. Ɣef wayagi i d-ihegga taseddarit deg-s ara ddurin lmumnin ass lḥakma. Yenna-d Sidna Ɛisa, ma yekcem walbaɛḍ seg-i ad yettuslek. Lameɛna ar ass-agi, akken i aɣ-d-iqqar Ṛebbi deg wawal-is, ttilin imkelxen, ileḥḥun s cehwat n wulawen-nsen, qqaren, Anida lweɛd n tissin n Sidna Ɛisa? Ar ass-agi, la d wid ittkellixen ur uminen ara belli deg-s, deg Sidna Ɛisa, ara afen leslak. Ɛni tellam gar-asen? Nessen akk belli Ṛebbi ad yeḥkem ɣef lkufar. Lameɛna yettwekteb akken ad yeḥkem diɣen ɣef igad iciklen tidet d lbaṭel. Yeɛni wid yumnen s Ṛebbi, lameɛna nekren, iceggeɛ-d Sidna Ɛisa ad yili d ameslek n wat ddunit. Ṛebbi ad yeḥkem ɣef ddnub yellan deg wulawen n medden. Lameɛna ihegga-yaɣ-d taseddarit deg Sidna Ɛisa, immuten yiwet tikkelt i dayem i ddnub. Wid i t-iqeblen d ameslak-nsen, amzun ddurin seddaw n leɛnaya-ines. Wissen ma yella yiwen ittḥessisen i llan am yibekkiyen iceɣlen kan s tɛebbuṭ-is i tettun terwiḥt-is. Kečč tceɣleḍ s lbiɛa ucreɛ-inek, teqqareḍ Fiḥel laxert, mi ara awḍeɣ ɣer lmut, ad yeɛfu Rebbi ncallah. Ayetmaten d tiysetmatin yettwek deg wawal n Rebbi, ass-agi d ass leslak. Amek ara nmenneɛ lḥekma n Rebbi ma nɣeffel ɣef leslak ameqqran deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ? Mazal ila lweqt ad tqeblem d ameslak-nwen, ad teddurim s ddaw leɛnaya-ines. Mazal ur d-iwweḍ ara ass n lḥekm n Rebbi. Imken, uqbel ara d-yaweḍ lḥal i d-iteddun, ad tafem ifut lḥal fell-awen.